Humor jülgesine ýurdumyzyň dürli künjeklerinden, şeýle hem daşary ýurtlardan gelýän myhmanlaryň gözi bilen seredilende, onuň geografiki ýerleşişi, ekologik arassa dag howasy, özboluşly ösümlik we haýwanat dünýäsi, keramatly ýerleri, tebigy ýadygärliklerini görenlerinde hakykatdan hem bu ýurt syýahatçylaryň ýurdy diýip kabul edilýär. Summar jülgesinde Summar derýasy akyp geçýär. Syýahatymyzy Summar derýasynyň kenarynda dowam edýäris. Summar derýasynyň ady bilen baglanyşykly folklor topar Magtymguly etrabynda birnäçe ýyllaryň dowamynda hereket edip, ýurdumyzda, ýurdumyzdan alyslardaky ýerlerde-de meşhurlyga eýedir. Mähriban tomaşaçylar, geliň syýahatymyzyň şu pursadynda Magtymguly etrabyna mahsus bolan milli folklor çykyşlary barada köp zatlar bileliň. Türkmen halkynyň millilige ýugrulan däp-dessurlary, edim-gylymlary, ýol-ýörelgeleri taryhy döwürlerde kemala gelip, kämilleşip, biziň günümize gelip ýetipdir. Sumbar halk folklor toparyna ýerine ýetirilýän Gadymyýetden gelýän halk aýdymlaryna degişli bolan Hymmyl barada söz açylanda, Hymmyl bu biziň Balkan welaýatymyzyň Magtymguly etrabynyň ululy-kiçi obalarynda ýaşap geçen ene-mamalarymyz tarapyndan aýdylypdyr. Syýahatymyzyň häzirki pursadynda Summor halk folklor toparynyň taryhy barada size gürrüň bereris. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda Magtymguly etrabynda däp-dessurlarymyzy dikeltmek, halk köpçüligine ýetirmek üçin Summar folklor topary döredildi. Bir müň dokuz ýüz segseninji ýylda Summar folklor topary Polşa Respublikasynda geçirilen Daglyk ülkeleriň arasynda folklor festiwalyna gatnaşmagyna ýörite çakylyk aldylar. Şol wagt topar On alty, ýetmiş ýaş aralygyndaky dürli kärdäki höwesjeňlerden düzülipdi. Topar on iki döwletden gelen on alty toparyň arasynda birinji orny eýeläp, festiwalyň baş baýragy, altyn palta baýragyna mynasyp boldular. Şol ýerde türkmen yhmyly özüniň belent depginliligi bilen folklor toparlaryndan tapawutlanýar. Toparyň agzalary Oguldursun Annaberdiýewanyň, Nursoltan Baýramgeldiýewanyň yhmyl kakyp döreden keşpleri, Altmyş sekiz ýaşly Geldi Meläýewiň küşt depip gazal çekişi oturan tomaşaçylary haýran galdyrdy. Alty döwletiň arasyna goýulan gymmat bahaly baýraklaryň bäşisi Summar folklor toparynyň paýyna düşýär. Şundan bäri wagt geçse-de bu toparyň agzalary welaýatlarda, hatda daşary ýurtlarda-da, Ispaniýa, Çehoslowakiýa, Hindistan, Russiýa, Gazagystan, Özbegistan, Wengriýa ýaly döwletlerde çykyş edip türkmenleriň milli medeniýetini, sungatyny dünýä ýaýmakda uly işler bitirdiler, gymmat bahaly sowgatlara mynasyp boldular. Şol sowgatlaryň ählisi häzirki wagtda Magtymguly Pyragy muzeýinde saklanýar. Dag eteginiň obasyndaky ýaşaýjylaryň edim-gylymlaryny, däp-dessurlaryny biz sahnaň üsti bilen halka ýetirdik. Biz şonda şu zatlaryň hemmesini obalara ýekeme-ýekeme aýlanyp, şo taýda ene-mamalarymyzdan öwrenip, toýlarda oýnaýan oýunlaryny, däp-dessurlaryny öwrenip biz sahnada halka ýetirdik. Ine, şu taýda biziň şo wagtky biziň geýen eşiklerimiz, gyrmyzylarymyz, kümüşlerimiz, ine, şu şaý-seplerimiz. Şu meniň kellämdäki şu don şol Sumbar folklor topary döräli bäri şu biziň etrabymyzyň medeniýet öýünde saklanyp gelýär. Biziň folklor toparymyzda birnäçe ene-mamalarymyzdan galan egin-eşiklerimiz şu wagta çenli saklanyp gelýär. Ine biziň şu kellämize geýýän topbularymyzy biziň ene-mamalarymyz Bişmedik sübseden örüp, dokap ýasapdyrlar-da. Indi şondan bärem saklap gelýäris. Bilýäňmi, ine, biziň Şubat Summar folklor toparymyzda esasy biz Hymmyl bilen tanalýarys-da. Haçanda gyz-gelinler iş edip, bir dynç alanlarynda aýal-gyzlaryň arasynda oýnalýan oýun. Biz hem şol Hymmyly şu sahnanyň üstünde täze, täzeläp, timarlap, täze öwüşgin berip, halk köpçüligine ýetirip otyrys. Gel, gel, gel, gel. Gyzyl monjuk!

Ahamal, ahamal, aha, aha, ahamal, ahamal, ahamal, aha, aha, ahamal. Ynha mundan başga-da biziň Sumar folklor toparymyzda indi öleňler bar, monjuk atdylar bar, onuň ýaňky Agamdyr-ow, Gyňyrdyr-ow diýesi, şonda-da biziň agalarymyzyň ýok wagty ýerine ýetirilýän ekeni, öňki, öňki döwürlerde. Onuň şonda Agalarymyz agalary ýok wagty el işlerini edenlerine, tahýa ýerine ýetirip duran wagty, Agamdyr-ow, gyňyrdyr-ow, onuň ak gaýmaly tahýamy ýara sowgat edeýin diýýä-de, şonda-da şu öňki döwürlerde-de oýnanypdyr, häzirem şu bada çenli, häzirki güne çenli bizem şol Çykyşlary dowam edip bizem halk köpçüligine ýetirip gelýäris. Geýimlerimiziň biri ine alkym çaňady. Ine şu alkym çaňy biziň Magtymguly etrabymyza mahsus dakylýan şu iň topbyny saklamak üçin dakylýar şu şaýlar. Şu zatlar gadym döwürden bäri dakylyp gelinýär. Bizem şuny häzirki şu güne çenlik Summar folklor toparymyzda topbyny geýenden soň şu alkym çaňňany biz alkymyza dakyp çykyş edýäris. Özümiziň milli baý mirasymyzy dowamatynyň dowam bolmagy üçin miraslarymyzy halk köpçüligine ýetirip gelýäris. Ine şu meniň kellämdäki çyrpyny çyrpy diýip atlandyrylýar-da şuny. Şuny biz şu obalara Summar folklor toparyna şu edim-gylymlarymyzy, däp-dessurlarym öwrenme öwrenmäne gidenimizde bir ene şuny bize sowgat berdi. Şunuň ine şu kümüşleri durşuna sap kümüşden şu şaýlary. Biz şunuň bilen birnäçe döwletlere gidip çykyş edip geldik. Şu çyrpyny esasanam orta ýaşan gelinler atýar. Ine şular ýaly mümkinçilikleri döreden Gahryman Arkadagymyz, sungatyň hak hossary, Hormatly Prezidentimize köp köp sagbolsunymyzy aýdýarys. Goý Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun. Beýik işleri durmuşa geçirýän mähriban Arkadagymyzyň işi elmydama rowaç alsyn, jany sag bolsun. Il-ýurt bähbitli alyp barýan beýik-beýik işleri elmydama rowaç bolsun.